kere Jaf- jafeti nyakundi ere bieka omonyene akosaba chiparo aye not rituti chiaye not zairi jandol ang'e na ruto kobua bonsi ere inki akoegwa ere inki agosaba keree okonyora gose orakoegwa chipara 65 kilometres 25 kilometres akoagacha zairi jando ere ore serekari ang'e na ruto mono ninki akoegwa gose inki agosaba ekero abanto bagosaba ebi bionsi
Kera omwesimwa ase rituko ndagocha amatanga ase efamiri ekorera. Omwana asirete omwana bwe university obaibori bakanire school fees chibesa chinyinge bakorera babwate riyana rinyinge amariga arenge ororo abanto bankorerwa abanto barenge ororo nabo bagoteba ekero. Omanya gocha na abamura babwate emeyu batagete gotorwania chisegi na twachire amatanga ayio na nere naende twatangana kwana amatanga ayio iga arukorwa ororo onye gocha na abamura babwate emeyu ebibago bache gotorwania amatanga. achie koburukania amatango. Abanto baria barange na Zaire Janda, ngoigwa are kegusii. Onye gakoigwa ekegusii, moe evideo eye arore. Onye tari koigwa, kabe etransleta, kabe omokalimani oye, motebi ng'a iga na iga omongwana oyo mokwa agoteba. Chise iga ime ya gusii. I want to be the brand ambassador of peace ime ya gusii. I want to be the brand ambassador of peace ime ya gusii. Tiga omonto abe asare, abe aseruto, gose ase matiang'e, lakini omorembe oboo. Mwananchi o kawaida omotaka tabase goakwa ase engencho yago. Let us just be very honest about that. Inche gaka ebinto ebinto tokwanera iga gunism. Bono ontebere nsa ere janda, ensari mache eywo ekorera iga abwo, na omosae. Omotaka okwerigereria buna abande bakwerigereria. Oyorose erieta riaye, nabwate obokongu bwaye, nabwate chida chiaye, nabwate weaknesses chiaye, lakini tababasi goitwa nonde. When it comes to chisegi, nyaribari chache, ntotageti, yaani mbuya etoke eke totwe masabo. Nkeiga tore ng'a egasi ekabera ase like etari Nyaribari church. Nyaribari church it's an iconic, it's an iconic constituency, ekoragwa nabaanto ba omorembe, naende ekora yarairwe na abanto gusii yaito babwate eng'encho mono sana buna nyasae. Igo intwe expecteti at any point, ng'a na obokuuni bwe chisegi bokoba. Ng'a no chisegi chigotwara omonto atwate emeywo kabisa agotara nere omogaso igoro, we can not allow that, eki ntoko allow, tiga chisegi chibande onsi agete inyari bare chacha bono. Econstituency ase sakagwatanete akaba ning'a kaa Mandegere name Getembe, ere nere econstituency ebwate amache akoba supplied aria nyakorwa Nyanguru. Eye nere constituency egete etaoni ime enyinge kabisa. Eye nere constituency ego determine economy ya gese ekaunti naki ere. Eye nere constituency ebete koba endabuse, ebwate abagaambi abatoereru ba egasi bamenyete komenya na abanto bonsi. Lakini ekereng'ana echi ase ege togochaka korora from one point to the other. That one we will talk. Ntotageti any point abanto ba at any point abanto bakorwana. Ng'a oyio imbo nkire oyo bagoitirwe? Hapana. Tiga totware omorembe in all ways. That is the first thing we need to agree. Igo nare gosaba onde bwensi bagoikera zaidi jane, motebi ng'a gaki ase ogwancha kwaye, ntobase konyora ase egi in Nyaribari Church out of his instigation at all. Ase ogwancha kwaye, abanto bataka baria bagoitwa, mwanyakora monto monda gagwa akumoro. Manye okorora monto monda kare nyagete are ngoitirwe nechiguni, manye okorora monda gagosoa kampeni kagotera, abange babokerwe chinyomba ime, abande babo mbare gusii, abagoitwa mono mono bakoigwa chingoma nabataka, oikange nonya besa ya nyagitari mbabwati. Nare gosaba gaki riko okomoaka, moe mochere, moe mochere ne ching'ende riko okomoaka.

Ere inki agosaba? Kere okonyora oso orakoe gochia para 65 kilometres, 25 kilometres ase akoagacha. Zairi Janda ere ore serekari ang'e na Ruto mono, ninki akoegwa gose inki agosaba ekero abande bagosaba ebi bionsi? Those are the legitimate questions tokogania abanto babore. Bono Zairi rika ria abamura naye eraneri birundu, eraneri birundu motebi iga, chipara chiria okoboria, echi, chinyagitari chiria ogosaba, echi. chisukuru chiri nkoagacha echi so that twamanya konyora siasa ye issues because iga abwo mwensi abagusii mochi koraa tribalism neyake teiyo teiyo it's issue based now kera omonto tiga arengete arguments chiaye ase etebe ase emesa kera omonto are na oyo akoboria eke na oyo oboria eke. Ntobase goika aase tokonyora ng'a omonto akoimokia chiguni ochia goetamora abande. Omong'ina ara akwe rende ore morito, omong'ina omogondo omogoti rende ere ara akwe, gose omonto ara aka akwe, mogoke ng'a someone has been killed, we cannot allow that, we cannot allow that, dirty politics in Kisii, we cannot allow. Imbuya twamoenya ekonyareka na, chikura nchiba lakini. omorembe obe. Ekogera abanto bagoitwa abange na abataka, gaki morore abanto baitirwe, abanto baitirwe okogenda na amatanga kwakumia nonya enyomba teiyo. There is no house simply because mongwana oyio oitetwe, ere achiete goterera onde gose naye aigwe ebesa, gose naye aigwe mbuya, inwe mwamanya komonyora, mwamoita. Buna bono ekero kende nakobatebia omogano onde igaa, simbarati ekero agosoera obogambi twenty twenty two, mongwana oyo omobete etishati yakarusia ebibi oo agakwa ekebago omotwe igoro, agakwa. Ekero akwa, ase mbarato nachete amatanga, akanyora obochando oboro, omochando ore omonene sana. Imwana atigeti bibere, omosubati na omoke, mongwana oyio tari ng'a abenyarete, naroche ebirero biarengeo. Omonto agosira obogima ase eng'encho ya siasa. Ntokogania ebinto ebi bikorekane gosii, ase ogwancha goita abagosii, nkonye, nkonye gokana obokurubi. Gaki abamura bare morabe ase simba, abande morabe ase matiang'i, abande morabe ase more. Let us stay with harmony, intwe na abagusii twensi.

2030, 2031 riria mogochaka kobarora, eh, mochake korwa ne chisegi chinde. We cannot have gusii of that particular kind. Gusii yaito egwanchwa na kera omonto ase eng'encho y'omorembe. Inki tokonyesareria bono iga? Inki tokonyesareria? Onye keri tari gotwara pressure moroche, egusii eye barwaneire chingaki chionsi pi ng'a mbono eche gosareka. Keriso bore asare buna togamba bono iga, tari gotwara pressure. Tari gotwara pressure as we speak today, ng'a bono Chris obure minto, ooh oria orare obwate pressure, ase ki? Gose iba agachire oo this time yabeire ngosarekia ere, otenye bono iga ase are embeera ime tari goonchoka, saka agwo ase are bono igaa, amandegera aria akobani naro aya? Mbuya mono sana abagusii ase ogontegerera, chingaki chiaino subscribe, twaumera nimotwe, mbuya mono.